From outside this world.
Grazzi Andrew, tal-għajt l Grazzi li l L-axar darba nitqajna vera. Grazzi.
Mux ta' sol, tunkun namel jamlu l-intervista. Eh, eh, Pero għek darba ġejt, ilu ħafna. Ejwa. Ejja, tgħid li Mirko, kien jagħmel xaġa ġol mallija u hekk. U kont niftakar dan. Bizmien ma mela qabel. Ilu, ilu, ilu, ilu, ma kellix daqshekk xar. Kelli iktar xar. Kelli xar anzi għax s-sekważ insomma. Eh. Mela, eh, Andrew, x'taħseb dwar is-suġġett tal-paranormal inti? Eh, kif taraħ? Għara, jien nitlaq mill-punt li falla ma nemminx. Ġilina ħati hu, sa ftit żmien ilu kont ngħid illi agnostiku llum il-ġurnata ngħid li ħati hu. Ġifieri jiena il-magics marbuta mar-reliġjon ma nemminx fiha, ġifieri mirakli u li li Alla u mbagħad immutu u narġgħu nitwildu l-ħajja ta' jew Alla għamel xi ħaġa pummu seret id-dinja u dan affarijiet jiena Ma, ma, ma, ma nsottoskrivix magħha. Għalkemm nemmen li r-reliġjon hija rilevanti, valida u importanti, daqskemm tista' tkun perikoluża u problematika u toħloq ħafna tbatija kif nafu f'kull reliġjon jew ħafna mir-reliġjonijiet li nafuha. Allora nitlaq minn dak il-punt. Però min-naħa tal-paranormal, Filwaqt li jien qatt ma kelli xi esperjenza li ngħid isma' fhimt ta' barra minn hawn whatever. Però konvint imbagħad li ħajja oħra ma la teżisti. Ġifieri nkunu naħseb jiena nkunu stupidi jekk ngħidu li le. Ġifieri temmen li hawn xi ħaġa oltre l-bniedem u ma temmix li hemm xi ħaġa wara l-mewt. Eżatt, preċiżament. Mm. Ġviri li mmutu mbagħad nitwildu għal-ħajja ta' dejjem. Sa però biex inkun għad kollu xu, ġviri na knowledge tiegħi fuq daw l-affarijiet huwa knowledge u li hu. Jew inkel żewġ, żewġ avvenimenti żgħar. U wieħed minnhom ftit jafu bih. U liħor, insot nej li huma, wieħed minnhom meta kont għadni żgħir, kont għadni ġuvnut. Kont noħroġ ma' tfajla insomma morna ninnamraw ftit taħt il-belt hemmhekk fejn fejn fir-ring road tal-belt. U niftakar nara eh, from the corner of my eye kienet kienet ibeġbeġ kienet niżla x-xemx. In-naħa ta' qabel ma tinżel marsa mxet ngħidu jien, taf imbagħad hemm dik dak il-ħanut, dak ir-restaurant li jkollu ħafna kuluri, imbagħad Tinżel, hemmhekk, f'dik il f'dik hemmhekk għandek wara wara ċint hemmhekk hemm kien hemm ma nafx għadu x'hemm passaġġ u konna mmorru hemmhekk, insomma. U niftakar nara xi ħaġa nieżla hekk u titlaq u tiġri, titlaq. Pum, niżla. L-istess ħaġa li rajtin fit-2010. Vera?
Bil-kontra, jien rajta ħirġa minn ġol-baħar. Le, le, ma kienx ir-re, ma missitx mal, to my knowledge ma missitx mal-baħar. Dan ilu ħafna, ħafna, ħafna. Però niftakara. Ma setax kien drone. Ma setax kien drone. Sa kemm ma kienux inventati qed nitkellmu aħna. Ġifiet nitkellem naf 40 sena ilu. Le, ma jistax. Ġifieri ma jistax. Eh, ġifieri dik niftakara ċara. Kien niftakara ċara, niżlet, niftakar l-avveniment ċar li l-ħaġa ċara ma niftakarhiex, ġifieri ma niftakarx pereżempju dik kienet bid-dawl, bil-bozzozz, bissa, u sound ma kelli żgur, xkun niftakar. Ġurnata ma kienx mal-tempu xej, kienet ġurnata probabbli xi sajf jew jew xi spring, ġifieri Umbagħad ħaġa oħra li niftakar li ġrat u jiena Eh, ma nafx għandi xtaqsam ma dan, hija li jien kont darba tagħmel il-meditazzjoni fuq bejt ta' dan. U ħassejt ġviri isni ħireġ minn min nifsi. Out of body. Out of body, ġviri niftakara sew. Allora dak ma jgħidlek li hemm xi ħaġa oltre. Tal-ħajja eh, eh, għalhekk qed imma Għax eh, eh, inti meta tara. Darba ġrat u.
Immaġina, indek eh, il-konxju tal-bniedem jisu pal non-local, ġifiri, das li kum għandek live stream ġeja minn ximkien. Ekku. U ma tkunx lokal, allora inti meta mux jistax toħroġ, inti t-tepja ġol fid li ġeja minn ximkien. Għalek jien naħseb li hemm xi ħaġa oltre wara li mmutu. Għax fl-istess ħin, meta kif naqbad ngħidlek, qisu hemm rikorrenza ta' wkoll ta' reincarnation stejjer, x'taqbad tagħmel bihom dawk? Fim x'irid ngħidlek? Eh, u mbagħad kelli storja oħra, issa niftakar. Għetlek jien li kellek żgur Kellek, xibda tiftakar. Darba morna grupp. Sifirna, konna ġifiri, konġ zaħir zaħir, għajmin, kont għadni, għet nibda l-karja tajb għal-għallim. Ġifieri kellna, kelli, qed nitkellmu, jiena bdejt ngħallem qisu ta' twenty five, twenty six. U niftakar sifirna fuq exchange ġo pajjiż fl-Ingilterra, ġo ġo Università l-Ingilterra. U mbagħad kien hemm xi ħadd li qalilna li he can take people back in time. Jiena dejjem mhux xettiku, mhux in a negative way, ta' ġifieri eh, jekk inti se tgħidli li rajthom nista' ngħidlek giddieb. Jekk inti tgħidli li jiena konvint minn ngħidlek li inti giddieb, jien se ngħidlek x'naħseb x'inħossin. Però dan kontek ftit ftit eluf minna. Anyway, dan konna grupp eh, konna mm, eh, xi ħames jew għax konna grupp pjuttost kbir, ma xi sitta minna. Xtrajna żewġ fliexken imbit mill-lobby tal-dan. Minna lina se tkun xi ċajda għalli li he can take people back in time. U kien hemm waħda li xtaqet tagħmilha din l-eżerċizzju isu beda isu forma ta' hypnosis Malti, Malti.
Malti, Malti.
Ehm, fil-fatt u għedna li xulxin li qatt mu se nsemmu minn konna. Ehm, u eh, u din il-persuna li kienet stenduta u zdrajjata fuq il-sodda, U da beda jiħodha lura in, in time. U di bdiet tikkonoxxi żminijiet oħra.
Żminijiet, ġifri żminijiet ta' kavalli. Per eżempju, bdiet insemmi, waħda minnhom semmiet, niftakar waħda minnhom li semmiet kienet il-Portugal, fej kienet tgħix, right? X'ġara lil ħuha? U mbagħad wara meta tkellimna magħha, wara li ġiet f'tagħha għax din dan u għax m'għandix dubju li dak li jkun jgħidlek għax kellek l-inbid, kellkom l-inbid. L-inbid ma missejniex, ġifi tant tant were dumbstruck, tant illi fil-fatt jiena fil minn kien hemm min telaq għax bdejna nibżaw, bdejna u jien fil minnhom il-dal-persuna tlus ma nisperaw li Dio right, tu għaj, ma nġennu, il-personaġa. U dina semmit l-ħuha u mbagħad meta ġiet lura konxja lura, da dam dal-proċess għamlet naħseb xi 40 minutes jekk niftakar sew għamilna ħin twil. Twil. Twil. U jbiss għamlitu. Jbiss.
L-oħrajn beżaw, bżajna kollha kemm aħna mbagħad issa. Għalkemm ma kienx fiha xi ħaġa satanika jew hekk ta' ma eh. imma su imma ngħidlek ġara u jibdi tibki finijiet mela dina Bdiet tgħidilna li jien kont isni ġo bubbles u ġo bużżieqa tal bħal meta jkollok dal-bużżieqa tat-tfal tas-sapun. Qaltli isna qaltilna isna kont ġo fiha u qed nara lil ħija jieħduh għall-gwerra u fil-fatt hi bdiet tibki f'għinijiet minnhom. U mbagħad marret anki lura u ssemmi avvenimenti oħra li li ġrawlha. Ġifieri jien affarijiet li ma nistax nifhem m'għandix dubju li jeżistu. Ġifieri fuq dak is-sens, ġifieri kważi qed nikkontradixxi lili nnifsi hawnhekk imma. Issa immaġina inti, hawn Malta għadna lura fuq dan is-suġġett ħafna. La għandna fuq il-parapsychology m'għandna xejn l-università. Ma jidhirlix le.
Issa immaġina, għalkemm kien hemm Becky Fajenza għamlet teżi tal-ostja fuq il-psikoloġija u l-x'jismu hawn. l-eżorċiżmu. Vera interessanti. Ehm, imma m'għandniex eh, struttura fuq u jisna ħanaqgħu lura fi għal ħaġa tnara jiena. Għax inti għandek eh, l-Amerika u l-Ingilterra għandhom sezzjonijiet fl-universitajiet tagħhom li huma fuq il-parapsikoloġi u fuq dar fenomeni strambi. Mbagħad hawn Malta għandna daqsda folklor u avvenimenti u stejjer u ma nagħtux kasu men. Dik li hija. Aħna ż-żgħar ukoll, jiġifieri Sajan, jiġifieri aħna għandna dak il-fattur ukoll li aħna tant aħna żgħar. Fil-fatt m'illux kont qed nitkellem kombinazzjoni ma' xi ħadd waħda mill-psikjatri l-ġodda. U di kienet qed tgħidli issa bdew is-sub specialities jisejħulhom huma fil-psikjatrija, pereżempju psikjatrija tat-tfal, Dik ġa kien hemm. Imma mbagħad għandek psikjatrija pereżempju fejn jidħol l-addictions, psikjatrija fejn jidħlu. Ġifieri aħna, però, però aħna tant aħna żgħar illi s-subspecialties huma problema. Però naħseb ukoll, dax naħseb jien, illi aħna għandna biża' illi nidħlu f'dawn is-suġġetti, U naħseb li għandna biża' għaliex it-tradizzjoni reliġjuża tagħna hija tant qawwija illi ma tippermettilniex il-libertà. Hawnhekk in-negattiv tar-reliġjon, almenu sa ftit żmien ilu u sal-ġenerazzjoni tiegħi u forsi ta' warajja ma l-iktar tal-ġenerazzjoni tiegħi ġifieri dawk born qed nitkellmu born end of mid-60s beginning of 70s. Ġifieri aħna ir-reliġjon kienet Sine qua non ma' kull ma nagħmlu, Sajan, ma' kull ma nafx inti żgħar minni, ma' kull ma nagħmlu. Ara, niftakar.
Jiġifieri toħodx nelħ nejka, toħodx torqodx ma' bniedem qabel iż-żwieġ, tiżżewwieġ, kull ħaġa tikolx, x'tiekol, meta tieklu, tikolx il-ħut u l-ħal, kollox, il-flus tiegħek kif se ġġemma', kif kollox kien embedded fir-reliġjon. U naħseb, din hekk qed ngħid issa, I might be completely wrong ġifieri, imma din naħseb hija aħna għandna biża' li dak li ma jistax li ma jiġix interpretat mill-Knisja u mir-reliġjon, allura mhux relevanti, allura jsir superstizzjoni, jsir mhux veritier. Isir illużjoni, isir whatever. Inti mbagħad għax fuq din kif naqbad ngħidlek, isa tikkontradixxi lilha nnifisha l-Knisja wkoll fiha l-istorja għax inti għandek ma nafx iktar fl-istorja ta' tal-Ufo del Duce. L-Ufo del Duce kienu ġabruh mill-Maġenta mill-Italja u kienu żammew il-Vatikan. Issa l-Vatikan imbagħad tawh l-Amerikani, volti li daw kienu jafu mit-33 li jeżistu l-UFOs il-Vatikan. Ma qatt ma tkellmu. L-UFO del Duce. L-UFO del Duce.
Del Duce.
Ġi kien apparat, kien kien kien. Le, da kien hemm bidwi fil-ħodu qam Issa ħareġ ħarġet iktar l-istorja. Eh, Fittex fuq, interessanti. Ah, dan hawn dokumentarju bit-Taljan vera għax ħa interviews lin nies ta' Maġenta fejn daw irrakkontaw li kien hemm alien u qed jaħbuh in-nies temmek biex ma jaħtfuħx. biex ma jaħtfuħx is-soldati tal-duċe. Astra. Mela.
Eh, Taż minn Mussolini mela. Mussolini, mela.
Daqan fil-ħodu dal-bidwi u sabu hemmhekk. Vollieri ċempel l-armata, ħalqu l-maġenta għal xar sieħ u da mexxewh il-Vatikan. Il-Vatikan ħaduh.
Mela, mbagħad eh, eh, daw. Se ma biznis dawk. Eħe, il-faxxisti bagħtu lin-Nazisti qalulu da triq tagħkom. Jista' jkun. Il-Nazisti qalulu le ma nistgħu nistudjawh flimkien. Fehim għax imbagħad għandek hemmhekk u mbagħad jibda meta tara Fermi fejn spiċċa. Minn hemmhekk telaq u spiċċa jaħdem l-Amerika. Kien hemm ħafna moving parts dak iż-żmien. Jien għalija naħseb li hemm xi ħaġa imma xorta għadna ma nafux. Kollux. Li kif naqbad ngħidlek. Um, di li l-punti li jekk ħanqgħu lura fija l-istorja, mbagħad ħajġi bħal xokk fil-pajjiż, fix-xjenza u Malta, għax inti għaw Malta kif għenna, m'għandekx dis-sezzjoni fejn inti tista' tagħmel interaction fejn Hemm xi ħaġa li ma tistax tispjega u tista' tikkomunika ma' xjenzat? Le, ħafna drabi, però kif qed tgħid int ħafna drabi il-kompetenza f'ċerta oqsma jiġu ma' bniedem. Ħa nieħu l-eżempju tas-saħħa mentali. Is-saħħa mentali, il-problemi fis-saħħa mentali kien hemm dak iż-żmien Kate Gonzi l-mara ta' ta' l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi fej dan fej dina u din kienet l-aġenda tagħha bdiet Richmond dak iż-żmien. Issa tgħidli mhux dejjem kien hemm u żgur dejjem kien hemm aħna bl-isptar mill-1800s bl-isptar aħna eh, ġifieri eh, imma imma x'għamlet Kate Gonzi, Sinjor Kate Gonzi, li għamlet hija tat spinta Tebgħa. Jien naf hekk tieħu l-qasam ta' diżabbiltà, kellek il-Monsinjur Azzopardi, jiena niftakru sew għalkemm miet meta kont għadni żgħir niftakru sew x'għamel dan. Dejjem kellna diżabbiltà imma ta' ta' spinta eh, għaliex investa fid-dar tal-Providenza. Kien Ġifieri, ħafna drabi aħna fil-qasam tal-addiction għandek Monsinjur Grek. Grek, We can- we can go on and on, ġifieri dejjem ikollok champion li l-aġenda ddur madwarhom. U naħseb li aħna dak għadna ma sibniehx. U nies bħalek, il-qasam edukattiv, il-qasam terzjarju, mhux qed ngħid kollha kemm aħna għax hemm min jikkonoxxi l-validità ta' nies bħalek, imma nies bħalek aħna nkunu kultant daqsxejn elitisti. Ġ'aħna naraw lilna nfusna bħala inti kemm għandek degrees, kemm kemm int kompetenti biex titkellem. Dina issue li jitkellem ħafna Peppi Azzopardi fuqha u xejn, jiġifieri il-kompetenza għandek il-kompetenza akkademika li ma naqqas xejn minnha hija importanza, importanti. Però għandek bħalek pereżempju f'dan is-settur li tista' ma taqbilx, tista' tgħid qed jgħid ċuċċata, tista' tgħid ma importax, ma importax. Imma li għandu jkun ukoll fid-dominju tad-diskussjoni. Aħna ma nagħmluhiex dik, aħna fl-università ma nagħmluhiex biżejjed għax ġieli nagħmluha, ma nagħmluhiex biżejjed. Ma napprezzawx Ma fil-privati kelmuni professuri. Eżatt, eżatt.
Eh, nintaqa ma' nies. Eżatt.

Mhux niġi nkaxkrek biex tiġi għaliex għalija persuna li jista' jipprovoka l-istudenti hija dak li qed għalhekk qiegħda l-università. L-università mhux qiegħda hemmhekk biex aħna nagħmlu tliet sigħat, erba' sigħat kuljum nippritkaw. Għax hekk tqanqal l-ideat ġodda u. Tqanqal l-ideat.
U trid tespandi f'dak is-settur. Nefhem jiena Nifhem li jiena m'għandix degrees u affarijiet oħra, I know my place, jiġifieri mhux ħa ngħid isma' jiena Alla da. Għax hawn min jgħidlek jiena naf kollox. Impossibbli, min jgħidlek hekk. Vera hemm persuna vera stejja f'kollox. Ma nafx. Le, ma. Xikol ħafna eh, majjal.
Le, ma partit ċajt. Xaw min jelek li isma jena x'nifhem fuq hekk. Taf kemm taf men. Qatt ma taf. Qatt dejjem dejjem qed tibni fuq xi ħaġa. Li taf kemm interessanti li tajt sajn jiena jiena ħafna drabi jsaqsuk u jgħidulek imma inti inti espert ta' xiex u jiena onestament onestament u tgħallimtha minn student jien kont ngħallem student konna hemm ħafna studenti, ma kien hemm student partikolari. Għajt ma tnejn minn student. Eh, kont għal student partikolari. U kien għalli, u da kont immur ngħidhom pereżempju Dal-ktieb ta' Foucault, irridkom taqraw żewġ kapitli minnu, pereżempju, le? Crime and Punishment, jew dal-ktieb ta' Hannah Arendt, jew dal-ktieb ta' da. U da kull darba li mmur ġimgħa ta' wara, ikun qara mhux il dak il-ktieb, imma kull ktieb li jaqra. U laqas jien m'għamiltha. Jien ma nagħmilha, ġifieri jiena, ġifieri jiena qrajt ħafna awturi, imma ma qrajtx kollox ta' kull awtur li qrajt, jiġifieri allura hemmhekk bdejt ninduna jien li jiena qiegħed hemmhekk to facilitate the conversation, to facilitate knowledge, mhux illi jien kif kienu jagħmlu fl-antik jidħol il-professur fil-lecture room isu daħal il-ma nafx min, fhimt, il-messija u qed jgħidilhom eżatt. Illum in-knowledge qiegħed hemmhekk Allura naqbel miegħek li aħna, anki aħna, hija gidba jekk ngħidu li aħna esperti. Aħna knowledgeable fuq ċerta areas u li ngħin niffaċilitaw id-diskussjoni. Mhux hekk kont fhemm, Webb, inti meta ma nafx jekk rajtx di, għax din hija s-sabiħ ta' dir-realtà stramba, jekk inti taqbad ġurdien hawn Malta eżempju u tgħallmu xi ħaġa, x'imkien fid-dinja ħa jkun hemm Ġurdien ieħor li ħa jagħmel l-istess ħaġa. Inkredibbli.
Jiġifieri, u aħna għandna l-mezz li nistgħu nikkomunikaw u għandna l-internet li issa iktar viċin u ma niftemux. Le. Dika. Eh. Għal kontu mettajt. Eh, eżattament, ma niftemux xorta. Jina, jina inkredibbli, ġifieri inkredibbli. Ġifieri aħna Aħna anzi nagħmlu minn kollox biex naqtgħu saqajn xulxin. Ah, mhux hekk ma nistgħux nimxu direzzjoni fejn ħanħu kompromess u. Jiena li wieħed mill-ikbar fil ġifiku kellek tgħid li isma' dil-era tal-bniedem eh, kif tiddeskrivija, tista' tiddeskrivija b'ħafna affarijiet, u teknoloġija, u komunikazzjoni, u dan, u seba' u dalam. Waħda mill-affarijiet li nara l-iktar li għawija l-cancel culture li aħna daħħalna fis-sistema ta' Ejwa. Ix, iġviri jiena ma ngħid, jien ma nġiex intik daqqa ta' ponn, għax dik easy, għax inti jew tilqagħ ħieli, jew taqlagħha u issu ma ġara xejn, l-għada qed nixorbu birra flimkien. Imma jekk jiena nattakkalek ir-reputazzjoni, jekk jiena nipprova naqbad xi ħaġa milli għedt u nirredikolak biha, jien hemmhekk inkun qed niżmantellalek ir-reputazzjoni tiegħek. U dik aħna sirna Artful Dodgers tagħha sirna sirna kapaċissimi nagħmluha. Qabel kont naħseb li mhux ħa taffettwa daqshekk di tal-cancer tal-cancel culture imma llum il-ġurnata ossi ngħid li Li taffettwa. kienet stajna prevejn pre- prevejna naqra minnha ifhem. Il-ħerdien għalija għalija teżisti teżisti b'mod b'saħħtu hija arma li tintuża fil-politika b'mod partikolari imma anke fil-ħajja pubblika kollha kemm hi, jiġifieri tara li hija problema problema enormi. Ikollok ħafna politiċi.
Jiena l-politika nħobbha, għax jiena l-politika nemmen fiha. Jiena nirrabi, jiġifieri jiena jiena nagħtiha importanza l-politika għaliex jiena trabbejt fit-tmennijiet, Twelidt fis-70, fis-1970, ma aħna fil-bej late 1 u late 7 Malta kien hemm turbulazzjonijiet kbar, ġifieri eh, illum il-ġurnata li tara in hindsight induna li iż-żewġ naħat kemm il-Laburisti u kemm in-Nazzjonalisti dak iż-żmien kellek kienu kienu kellhom kellhom attitudni. Ejwa. Naħseb kien iż-żmien fl-80s kif kien importanti kien importanti li l-Labour jieqaf mill-poter u jitlu n-Nazzjonalisti kellhom ħafna ideat, kienu friski, kienu innovattivi, riedu jerġgħu jiftħu s-suq jew jiftħu s-suq għall-ewwel darba. Ġifieri kien hemm ħafna ħafna ideat tajbin. Ovvjament nafu x'ġara fl-81 illi Kien hemm kien hemm strambezza enormi għaliex kif kienet il-sistema elettorali tagħna ippermettiet l-iktar siġġijiet mill-voti dak li jiġri anki l-Amerika. Mhux li għaddettajna minn ta' barra. Li għaddettajna minn ta' barra mbagħad għamlu l-emendi niftakar minn tof kien għamilha ċara li ma jagħmilx iktar minn sena sakemm jarġa' jgħid elezzjoni għax minn tof bil-braxness kollu tiegħu kien kapaċi wkoll jifhem li ma setax jiggverna b'minoranza eh, b'minoranza ta' voti. Eh, però mbagħad il-forzi tal-partit isiru kbar ħafna u spiċċa ġebbet ġebbet spiċċa sal-87 daħal Carmen Messud Bonnici. Naħseb l-aħjar wieħed Carmenu li kellna. Carmenu kien, Carmenu kien bniedem, Carmenu ma kienx leader tajjeb, ġifieri u jgħid, jgħid, u jgħidha u stess, u saru ħafna żbalji, sar żball kbir ta' ta' kif kien. Fis-sens ta' onestà, għax vera kien bniedem. Ta' integrità, le, ġifieri there's no, there's no questioning about it, ġifieri, u hemm ħafna politiċi ta' hekk, ġifieri, ma nilludux ruħna, ġifieri hemm il-maħmuġin. Le, ma nagħżgu. Li huma skart, imma hemm it-tajbin, ħafna tajbin, anke llum il-ġurnata, ġifieri. U mbagħad għamel dawk li għamel diżastru ġifieri tilef l-elezzjoni tal-87 ma it had to happen ġifieri kienet kienet in the making kif kienet in the making ta' 2013 li tinqeleb il-volja. Eh, però, però, ehm, Carmelo Msilbonici għamel, għamel balbuljat, għamel podina f'tal, f'tal hijack, għamel mela, podina, mela. għamel podina f'tal, f'tal, eh, tal-barrani meta, meta prova jala iż-żejtun. Għamel pudina meta ħalla it-tags imorru il-kurja jkissru u t-times u l-dar ta' difeni kadami. Ġiri, kien kien ma muxu muxu pilotom, il-violenza qatt ma pilotaw, ma qatt ma kellu l-kapaċità li jżomm. Li jżomm, eżatt. Maġġor Alfred Santu u għalija, ġifieri jekk issaqsi lili, wieħed mill-the most impactful għalkemm ma rebaħx elezzjonijiet ħlief waħda u lanqas għamilha sħiħa, Il-Labour Party ħafna drabi ma jagħmilhomx sħaħ illi il-dan, però dan kull ma għamel 22 xahar, però Alfred Sant irnexxielu jnaddaf il-partit tru għand tru. Ġifieri ir-riforma li kellha bżonn, il-mentalità ta' Lori Sant, ta' Ġużè, ta' dawn li kien hemm bżonn li jitneħħew huma u n-nies tagħhom, U għamel, għamel ċaqlaq, ħareġ il-Labour Party minn ġol l-Isla u ġaba ġol Ħamrun fiċ-ċentru ta' Malta, għamel ħafna xogħol. Għajna li għaddi most impactful li l-lum il-ġurnata l-Labour Party għadu jgawdi iktar minn Joseph Muscat għalija huwa Alfred Sant, għax ta' identità l-partit. It took some time, sakemm dawn il-valuri tal-kunċetti daħlu. U mbagħad Joseph Muscat li kif fuqhom għamel għamel.
Niftakar meta kont żgħir kun Alfred Santem kont kemm mi kienet toħodni hemm. Ija, kont ħadet ekber żebu ġew taqgħod idoq id-drums ġiri. Nħobb jieħu drink kull. Eh, Alfred Sant, Alfred Sant was demonized, eh? Alfred Sant, ara kemm konna qed ngħidu fuq fuq il-cancel culture. Alfred Sant niftakar kien hemm l-għajdut illi jekk jitilgħu fin-96 in-Nazzjonalisti kellhom container mimli parrokki lesti biex iwaddbuhomlu u jwaddbuhom. Ostja. Jiġifieri kien hemm ħafna vixxitudni fil-konfront tiegħu niftakar Le, dejjem. il- Oli. il-posters eh, kien hemm kien hemm eh, kampanja ta' ta' ta' attakk kbir fuq Alfred Sann li kien sakranazz, li ma kienx kien għażżien, li kien ma jimpurtahx, li kien stramb. Ma naħsibx li kien ħa jagħżlu Mintoff kieku ma kien. Le, le, mhux hekk, kien kien stramb, jiġifieri ma wieħed mill-ikbar hemm ħuh, ġifieri ma nafx qatt x'intervistajtu. Le, le. Missek intervista.
Huwa persuna jiġi ngħidlek. Għax hemm kif naqbad. Hemm bojkott jew?
In-nies meta ssaqsihom fuq UFO, speċjalment il-politiċi, ma jridux imissu t-topic eh. xejn. Xejn. Inti tgħidlu staqsih fuq hekk. Ħlif, ħlif tnejn min-nies, tnejn min-nies biss kelmu li huma vera knowledgeable fuq is-suġġett. U li qegħdin fil-Parlament?
Li qegħdin fil-Parlament, li wieħed m'għadux fil-Parlament, li ħor għadu hemmhekk imma. Ehm, u hija ħasra menn għax eżempju, siċċurilu li ħa nerġgħu mmorru iktar lura. Sentejn ilu kien hemm Francisco Garcia ta', ta Franza fejn tkellem fuq il-UFOs, MP. Eh, Fil-Parlament. Fil-Parlament.
Għaddiet, ħadd ma ta' kasu, issa nqalad dil-biċċa ta' xogħol fejn Trump qal li ħeħroġ il-files. Imma siċċurilu kellhom briefing għax siċċurilu ġara xi ħaġa. l-Amerika u kellhom briefing fl-Unjoni Ewropea kien hemm Jake Barber u Gary Nolan u kien hemm ieħor uffiċjal ieħor Amerikan. Taw briefing hemmhekk jiġifieri. Malta ma kienx hemm. It-tieni meeting ma kienx hemm laqqas Malta. Tielet laqqas. Jiġifieri saru tliet meetings hemmhekk fuq da suġġett u Malta ma kienx hemm. U jien batt email, batt email lil xismu lil Thomas Bajjada u batt email lil Peter Aġus. Taħseb uġbuni?
Le. Zero.
Issa di jekk jisimaw li hemm il-flus fi involuti, hemmhekk kiju mbagħad hemmhekk għandna hemmhekk nibdaw nagħtu kasu għax inti għandek xi sistema li pratikament ma taħlix fuel. li bla fuel taħdem zero point. Qed tiġbor l-enerġija mill-madwar. Mhux qed qed titfa' għal fuel di, qed toħloqha l-enerġija li hija xi ħaġa stramba. Għax inti għandek xejdu għal Mirko ta' l-elettrografitics, bl-elettrografitics, ġifieri il-ħaġa hemm il-flus fiha u din mhux qed jagħtu kasa. Literalment din ma jkunx hemm, din ma taħdimx b'enerġija li ma jimlewlix it-tank tal-petrol. Hemm ktieb Hunt for the Zero Point. Jiġifieri zero point, jiġifieri di għandek xi ħaġa li toħroq l-enerġija mill-madwar, qed tiġbor l-enerġija mill-atmosfera.
U dik qed tħaddimlek spaceship, qed tħaddimlek il-makkinarju. Eżattament. Li juża ħafna enerġija. Eżattament.
Minn fejn bdejt inti din il-passjoni? Ninety seven rajt jew fomen, kulħadd qalli ħaq tagħha ħaq tagħha tgħid xejn. Idlek kellek ċans tispiċċa Mount Carmel. Eżattament, eh, dak iż-żmien. Eh, bis-serjetà ġifieri. Eh, ġej ma niskanta xejn li kienu jieħdu għal psikjatra. Ma lem, ma kontx waħdi, dik il-ħaġa, kont ma tsiju u hekk, ġifieri konna għodin fuq il-bejt rajnieh. Kien hemm ħija rieqet isfel ma qamx, lox. U insomma. Aw. U mbagħad għadda żmien xorta bqajt ninteressa ruħi u kif jisni. Kemm trajtu? Eh, isu għalija ma nafx, isu lajn dritt, isu sigarru. Ah. Dritt hekk wieqaf. U kien beda miexi bil-mod hekk bil-mod bil-mod. U pum, tara. Mbagħad bajt infittex u nara fuq dal-affarijiet. U jisni kif bat nitlef l-interess. Fit-2009 rajt dak li għetlek ħireġ minn ġol baħar. U rġaq bat nuħu l U ċaqlaq il-baħar?
Le, xejn, ġust,
tala, u talaqt. U mbagħad bqajt nerġa' qbad tinfittex irġejt sirt kurjuż u hekk u kif qbad tinbatti hekk. Jisni ma qbadx nbqajx nagħti kasu s-suġġett. 2019 bum, kemm tent inkun ma' wieħed rajt UFO lem, rajt UFO law ma kontx nemmnu jiena. U darba tjajni qal li hemm mara fejn hu l-UFO, jien bqajt imbella l-ostja. U issa mbagħad dejjem il-ħaġa dejjem jisa kif naqbad ngħidlek.

U hekk ċwili kif lestew is-CFI forsi għaddew ġiex minuti, tlieta, kien hemm tliet dots orange fis-sema eżatt fuqna. Jiena, huma rawhom iktar minni għax jiena dak il-ħin dħalt fil-karozza, imma jien forsi rajthom għal sitta, seba' sekondi u jiffejdjaw fix-xejn. Imma mbagħad bin-night vision għandna footage twil ħafna xi għoxrin minuta, issa nurihulek. Eżempju tara ħdax-il oġġett f'daqqa jimxu

Meta rajthom jiena t-tieni darba kienu daqsxejn iktar 'il bogħod imma kienu fuqna, direttament fuqna. Mhux jiġifieri over the horizon jew hekk. M'għandix idea xi losti huma. Imma meta il-kulur li għamlu mhux xi ħaġa li s-soltu tara, mhux bħal meta tara l-ISS jew hekk. Il-kulur partikolari ħafna. Qisu dawn il-bozoz tat-triq l-antiki. U jien x'kont ngħidlek Mirko? X'kont ngħidlek jien fil-bidu? Ejwa veru veru dak kien jgħidli qishom Amber Orange li raw. Jiġifieri jiena naħseb li kif naqbad ngħidlek hemm xi ħaġa li din u fil-każ li jekk jgħixux viċin x'aktarx li sitt xhur ilu niżlu waħda minnhom qed jgħidu, issa ma nafx jekk hux veru għax da hemm minnhom li jsejħulhom psionics, jiġifieri jkunu qegħdin hemmhekk jimmeditaw u jkunu l-pilots ta' dan il-fenomenu. Jiġifieri u qed jgħidu li jirnexxielhom iniżżlu wieħed, issa ma nafx kemm hu veru. Fl-Amerika?
Fl-Amerika.
Għax hemm da t-tim ta' Skywatch ta' Jake Barber u huma qalu fil-bidu li aħna ħa nniżżlu wieħed u ħa nuruh lid-dinja. Issa Trump kemm ilu li ħareġ Trump? Xahrejn ilu? Li qal li ħa joħroġ il-files? Xahrejn ilu? Inqas ta' naħseb inqas. Inqas. Xi xahar ilu ħa joħroġ il-files kollha, jiġifieri. Issa dik il-problema li fil-56 kien hemm panel, the Robinson panel, fejn daw kienu Qalu li li jekk joħorġu l-informazzjoni kollha li tkun antological shock fuq il-popolazzjoni tad-dinja, allura dejjem żammewha suppressed, fhimt? Issa f'xin-90s l-istess reġgħu għamlu revision ta' dil-ħaġa u sabu l-istess li ħa jkun hemm reprocutions jiġifieri jekk joħorġu da u issa fit-2018 jew 17 reġgħu għamlu l-istess Studju qalu l-istess ħaġa, tikkrolla s-sistema, ġifieri nies ma jħallsux il-loans, nies ma jmorrux għax-xogħol, serq u hekk. Issa ma nafx kemm vera jew le, sakemm ma jridux iżommu. Il-connection mhux qed nifhem għaliex għaliex għandu jiġri dan kollu għax joħroġ din l-informazzjoni. Immaġina kieku qegħdin aħna xi ħaġa amusement għalihom. U m'aħniex l-ikbar predatur fid-dinja issa, issa hemm xi ħaġa iktar oltre minna, b'teknoloġiji aħjar minna li jistgħu jagħmlu pup. U nsiru trab. U nsiru trab.
Dik li hija naqa. Sa ma tkam li temnu fil-ħajja ta' dejjem mhux problema. Problema jien. Jien ma nemmix li l-ħajja ta' dejjem ta' dejjem, inti l-ħajja qed you get redeployed.
Rinkarnazzjoni. Eżattament, għandek il-lajfi ġej minn ximkien, għax dak li naħseb jiena, din l-ideja tiegħi ma rridx ninfluwenza l-ħadd, imma illum il-ġurnata ngħid, tant kemm il-darba mill out of body experience, li xi ħaġa hemm. U nintaqa' ma' nies li kellhom near death experience u l-istess ħaġa jaraw. Dak li nesperjenza jien waqt l-out of body experience qed jesperjenzaw il-moment ta' meta jkunu jmutu. Mm. Illum kont insejta Skop, erġajt skoprejt, erġajt, skoprejt, erġajt ftakart li għert insenna kell out of body experience waqt li kienet isuq men. Ġifri, waqt it-telliqa, il-lepja il-karozzi kolla u tal-pit għalulu isma slow jana għara ta' għax jiet ħafna l-qoddim. Waqt li kienet isuq. Dik jgħidlek li hemm xi ħaġa oħra lejja. Ma nafx. Nistaw nagħlqu hawnhekk? Ħalli ma nżommuhx hawnhekk. Eh, Nirringrazzjak Kendru. Forsi nerġgħu nintaqgħu waħda. Ekku, bil-qalb kollha. Saqsihom il-politiċi fuq x'jaħsbu fuq Trump u l-aljeni. Għax l-unika wieħed li naħseb tista' saqsi. Lejja, insomma, prova.
Il-Ġorġ irid inġi fil-bidal. Ġorġ bidal, dak ċampin dak. Għabib ħafna tiegħi. Palissa biżi ħafna.
Thank you ħafna. Grazzi lilek, grazzi lilek.